khati zawng kha chengpui chu ni lo turah anga ila aaa hemi main road chung lampangah hian aaa awm a ni ngei ang milestone kha hnim in a liah a hliah sang thei lutuk a chhia zel ka hmu chu ni maw tawng hi. A zawi dawn taka kan tawng ring lui vel a, aa ngaihthlak te awm hei tam takin mang tha le khami zawng kha cheng phei ni chuan a haw khawp ang, ama erawh chu ka sawi tak ang in hemi main road chung lamah hian cheng phei chu a awm a nih hmel a, a an haul te khan langsar deuh khan alo lang thei a, hemi kawng dung hi chu an bawh lutuk lo a ni mai thei ni aa, chengpui tatah hian ralvawng alo awm a, aa engtiang hla nge ka hre chiah lo. China Milestone a inziah dan khan New Dawn thleng kha ihh zo tui kan pel atang khan KM sawmhnih nia KM sawmhnih huam chhungah kan sawi tak angin ahh khaw pathum a awm dawn dawn nen maw awmzia chu-- khaw in tak tak kha a ni thei lo hlim hlim ila anih chu aaa ral vawng ah ka in hmu leh dawn liam khawt a aaa kan chhak kho han min nasat si âwm hi aaa ka han ti kalkawng saw a dum em lo ang chu maw ka va hlau e aww a min a zau zia hi maw kalkawng a chhe dawn lutuk kalkawng chhia hi chu la ve lawk chiang vei lo te chu. aaa heti ang ang kawng chhia tih te mai ang ching khan ka pal tlang nual tawh a mahse aaa va han va tlan na kawng hi dik lo hei va han peih awm loh takah aaa. khawi lai hi nge ka zawh ang chuan ka thawk thin lo a ka lo chang deuh dawn tah hian heng ang em em hi chu nilo mahse ni chung khan vawn ve deuh deuh kha chu ei ka inphihna sawltawk. bun deuh deuh hi chu ka zawh hnem khawp mai lo chung khan aw ruah sur bawk si chu chuan min ti dawi em em a nih chu min zah khalh loh hram ka duh a ni ngaih takin thlangaih takin aw he thingpui awm a var ve a chhak lampang ko ngaih tawh hian.

ka va hawi ve hlawk chuan a min zau zia hi ral vawng kan hrethleng lo te hian

Chatu hnung hi a mam deuh hlek a hei paih duh zak zak khawp mai ka tih ngah kha chuan aw pawh ni se ral vawng kan la thleng lo heng lawm pawng kawng ho chu aaa rei sawi phak phak in a chhia tih mai ang ral vawng ilo thleng ta a ral vawng. Khua an ni tlawn dawn a nih hmel. Ka beisei phak bakin khaw a chhe tlat a maw, kawng a chhe tlat a maw. Aw. Buai thlak khawp mai. Mahse. Aw. Hmuh that ka lo tum lutuk vang te pawh a ni a, black tawp vek nge a ni tho nain aah den deuh deuh lai kha a awm a. Ralvawng hi maw Ralvawng khawchhung khi lampang deuhah khian ihh Ralvawng tlang lampang te pawh a ni ang chu Lalnu Ropuilian i chhan awmna a nih hi aw Ralvawng hi umm mahse khawchhung atang hi chuan han kal ve deuh ang ai umm Lalnu Ropuilian i chhan awmna a ni. hnai kawlah hian chaw lawk te ang he khai aw ka chawl dawn ka chawl dawn he khawhawi a va han nuam chiang um ral vawng khawtawm tirh han lut tawh a khi tak khan ral vawng old ral vawng kha intia. Aa khabi te leh kha khan ngaih hrin lek lek a ni umm khaw chhung pangngai tawh tak an la lut lova tin he chin a ka sawi kha ral vawng khaw ramah hian hlui lampang ah khian a niang aw main road atanga a in awt atang hian tah chuan lalnu ropui leh a ni thlan kha awm a ni aw ral vawng lamah hian aw chawr lawk ang lai hmun hi Ah, Ivan thok chak ta om ve o mi lo tu na khan. Ah. Thok chak pon ni che la. Ah. Khoi lai ram tak ning moral vong ram vek khi ni tura ngai phawt ang. A nuam a nia ka chawlhna hi maw chawlhna nuam deuh mai a ni umm ral vawng khaw chu kan lut tep hetang hian phone te pawh kan phawrh chhuak turah te pawh ngai ila bep hmangin kalna tur vel kan en leh ang. nge dawnah zawk nge mawni dawn ni ah, ka awmna hmun hi nuam a ni a mahse khi kan hmuang khian chhum khi thlor thei reng a ni entik lai pawhin ah, ah. tu tawk ang Kan in thlak vel lawk ang a, kan in la chhuak then bawk ang a, khawi hi tiang a nih dawn chuan in phawrh chhuak lawk teh ang. Ral vawng khaw chhung kan lut e, ka in set fel a, ah kan in la chhuak a hei e, a an tla leh nghal reng a tak a va han ngei tak, umm ral vawng a nih e lai hmun hi maw. hemi kawng dum chauh hian an awm bik lo aniang anni pawh hei chhak lampang ah te hian in lian deuh deuh te a awm ve a umm ruah sur hian a nihna takah chuan min tibuai em em a ni. Ruah an hmi leh nghal ringawt a, veng kan khawm dan hi a buaithlak hle mai. Kha do pui hrep zawk dawn nge mawni, run lui la maw? ka lo notice ber thin chu ahh khawchhung hi fai thin a ni ber mai a khawchhung fai te hian a hawi leh ahh ruah hi sur lo phei se chu hei ruah surah hian eng emaw ti deuh pirh per hi a tam a mahse chutih rual chuan bawlhhlawh tak hi chu-- a vang thin a ni e in la khawpui mi deuh ti mai ang kan tluk loh nasat dan hi maw pui tak a ni a lo ngaihtuah thin chu heng zawng heng ho zawng zawng hian umm Naupang te pawh an nei ve vek ang tih rinawm a, naupang thil lawm hrang hrang te pawh tam ngawt ang tih ka ring. Mahse chung kawr ho chu naupang ho zawng zawng nen aaa an in enkawl thei bik lai tak hi an fak awm thin na lai a ni e. Ber maiin saw lampang kan naute ho pawh a ni tho a. bawlhhlawh bawmah chauh paih tur aw in thil eina kawr te te hi kha an han hrilh ve thin a aaa naupang nge nge chu aaa an hre rei thei reng reng lo mai a chung te ka ngaih tawh chuan heng khaw tual ah pawhin naupang tam tak an awm ang a an awm dawn ti kha chiang reng a. Mahse khawlai velah te ni maw bawlhhlawh han peih mai mai te hi an in zirtir thei bik aniang chu ka hre tawh bik lo le kan inang lo ani ber mai a umm ral vawng khaw chung chu kan chhuah sanah ka ngai a ral vawng khaw chung kan chhuah san chuan ka duh ain ruah hi tam tlat din leh mai a ngai dawn umm hemi zawhi chu new dawn new dawn a ni tawh dawn dawn atang hi chuan tuna kawngṭha kan tih ho kha a ni tawh dawn a nih hmel ka la kal bik lo ka ti kha an sawi dan a nih chu maw eh eh eh eh eh. va han nal hmel zek zek vele vawin chu ka bike leh ka thawmhnaw te hi na men lo takin a ber a ni ka kekawr tlang te hi maw chi rain vawm nghek nghuk tawh mai ah. Mahse hetiang taka han zin chhuah leh kal chhuah vel hi awm ngai lem lo a, a tha phian zel e. Duhthusam chu khaw tha a nia, khaw tha lohah pawh hian a nuam viau zel tho mai. Chutih rual erawh chuan kawng den deuh deuh khan a ching a, video ka lak lem lo ho ka pal tlang hnem lutuk a, rilru erawh thlamuang lo. ṭhin khawp mai umm ruah hi ni ka ngei em em chu ni umm eng pawh ni se a buaithlak em mai dawnah inhmuh leh tum phawt mai ang u helai am pang kawng chu a nihna takah chuan kal ngailoh te ni vang hian thui ve deuh hlek a maw. han cover phei ve che eee ninawm thei tak a kha kha kha aiya ruko a dai maiteng kal ngai lo ni avang hian thui ve deuh hle khan in cover te chu chak awm viau zel a mar awh chilh a buai thlak a ni e a lawng tawp kha chuan. Eehh ei laka ka ke hnung a in paih thin a aw laka dawn kil maw tar ruk leh a chanvel a awm a rei tawh dawn lo rei tawh dawn lo khua hian tha se a ni mai. KM ruk vel leh a chanve vel ala awm a dawn thlen hma inlu dawn aa ka tuai peih tawh lo duh tawk phawt ang inlu dawn ni tur ah khan ngai ngawt lai hi maw ni tak ang maw. Khaw inkarah khan ral vawng nena inkarah khan khua a awm lem lo a, kan thlen leh hmasak ber hi niu dawn ni tur kha a ni a, dawn ni mai turah ka ngai e lai khuaah hi umm. Dawn point five dark. Aaa meter zanga vel la tlan ang angai dawn tak khaw thleng turin maw pawi lo tiin kan la kan la phei ang umm an khaw tawn tirh te pawh ani mahna e aw hei inzawm nghal rak tawh anih hi zawk a umm dawn aaa ka vawi khat kalna vek ani helampang hi maw. Te chu ka tan a hlut ve na em em pakhat a ni. Helam pang road hi zawh ngai lo le ah hnah thial lam pang hi eh ah um dawn tan chuan kawng a tha dawn an tia mah se hei kan kawng thar hi engti chiang e ah. Ehh khaw chhung khawlai ai khan a chhe zawk daih hahaha va han buai thlak thin mahse a khawi maw lai chhe mai mai nia a lo tlak hniam vel loh vang te pawh a nih dawn heng mahse. A nal hle a ni tawp mai aw a zau ve tawp a nih hi a zau ve tawp ai awi dan hi aw lang pha se ka vawn ti tawp. A lang thang em a aaa kan hma chu in dai thuk hmangai dawn zel a duhthlan tur awm dawn miah lo in rah khalh chi dawn miah lo a ka va han hu phurh tehlul.

aw helai chu tlem inah hmel a mawi ve deuh aw ka taiah va han hnehawm vel tak em umm ni reng lo tur anga ang. Mahse muang chang in tlan tho tho teh ang ka ṭhih deuh e a. Hei hemi kal lo tak hi a dap ta lutuk a nih chu maw hne a awm. Dawn aṭang hian khaw eng eng emaw ni kan la kal tlang dawn a. ka hriat ve leh awmchhun pakhat chu leite te kha kan kal dawn a chumi hma chuan khaw pahnih vel awmin ka hria an hming ka hre leh tawh lo ah eeemm hnemm. Champhai rawt lo thin ve a. Hei kawng tha tho kha a nia mahse hei hei ri tak hian a lo chhe leh hman a nih ber hi maw a pawi lo a ti tawh mai ang. pawh hello a inkal zawk ta meter hi speedo hi kal lo lawm mawle tlan muang vel tak a ni.

Kan tleng zut ang a thui deuh kan tawlh ang tih hlawm. Ka tli dui mai tak tak in. Mak khawp mai. Tunah hian a nihna takah chuan ruah sur lo ta se chu a khu hle dawn tihna te pawh. a ni mahna a diak emm mai ruah hiau han hnehawm kan piah a kha tliar vang ah erawh chuan a lang lo mai thei sa tiang chuan ka hre lo la hei duhthlan tur van zia hi maw mahni side lo ah pawh a sir lampang kan han zui mai nge eish. nuam lo êêê mai hahaha mak tûk ah hian banner a rawn kal thei hlo a nih chuan kawng hi chu a ṭha lutuk tih a sawi ngei ngei a ngai dâwn a hahaha. I han chho hmasa ang a. Eh, Aizawl za sawm kual leh pali. KM sawm zat vel zet nge la tlan ka ngaih awm a hnah thial thleng tur hian phone lah ka dah pil ril ro pui si a ka ruahten sur tak avang te pawh khan a nia tunah hian ka vaizawr hi ka chhin thei rih lo a ni umm a pawh nghal vek zel a maw ih pawh lo tur chuan tlan thawt ve deuh te a ngai a chutiang han hemi reh khawpa han tlan thawt theih na rual a ka ngai lem lo a a rileh hrup hrup tho ang mic awm lo nen ang leh reng dawn a ni. naktuk hian rawn chho ve se la banner chu chuanin tah chuan serchhip thleng in zui phei ka in zui phei leh ang a. Inrinni lamah kan dam ang a, Pathianin rem a tih chuan chuti anga khawsak te chu kan tum a, Inrinni lamah haw Aaa kawng a chhel tuk ka tih chuan a rawn chho peih dawn si lo a, Aaa duhthusam a ni tih ngai ni kawng chu Hei hum Kal phawt ang Mat lei kan thleng e. Lunglei Municipal Council ah kal lawka khan khan han in tuai fai ve nge Thaileng lamah kha chuan kal tlai la hemi Matlui luang lai hi zawh tlang a ngai dawn a mahse hnai lutuk tho a a hnai lutuk thung a mahse hemi Matlui takah hi a lawnga dai kai a ngai dawn a chu chu huphurh awm lai kha a ni a. Ahh dawn lamah kan kal phah ta kha ni aw mahse hei helampang kawng rin phak bakin a lo chhia maw rin phak bakin a lo chhia a buai thlak khawp mai ruah tla reng mai ahh ka ti ta vel mai mai a ni hei tunah chuan hei riahna umm leite hi kilometer sawm vel a la awm. leite kilometer leite atang hian kilometer sawm awih sawi sawm hnih dawn ka la la ngai hah thial thleng turin maw ai kan an awm dan a dang khawp mai vawiin chu. Sur law law se emaw sur law law law se hnah thil kilometre sawmhnih panga a la awm leh tih ve deuh chu a ngai ang a hnai tawh a la awm se tuna thleng mai tura inngaihtuah na atan chuan a la hla ve deuh kawng chhiat te ngaihtuah chuan maw aw. ruah hian a theh reng a a buai thlak bakah a vai zawrh a sin theih bawk si lo thi hap a beng chheng chuvangin ka. Video lak tih vel hi chu tun tum atan chuan ngaihtuah buai lutuk tawh lo lo lo mai teh ang. Chumi vang chuan ka khawmuang rei ta hei khawmuan pawh maw. Mahse tunah sawmpahnih leh Lee Kuan Yew. Tarkhata ri tep a, KM sawmhnih panga te chu kan thleng vat turah a ngai ang, kan tluan chuan maw? Umm. Keimah zawk hian ka ning a duh tawk ang. Ka awm dai hi ka hre chiah ta lo. Heta hmun atang hian hnahkhel hi KM. sawmhnih leh tlem vel la ni umm aa an tuai an tuai tharh ta mai umm hei a bal a balh zia hi a rap tlak tuk umm chung bak chu a in phawrh tawh dawn ka hlip thla leh vek a tikhan. kan kal ang km tunah dar dar kha chiah chiah a ni a chu clock te ho te a hei chawlhpha leh ta vek mai ruah sur paih hi ka zawm aw an buai khak a mai.

silpaulin ka ha maw a ri hlup hlup mai a nih leh kha.

phei khalh chak suh lirthei khalh chak suh a nih hi khawchhungah lirthei khalh chak suh a intir pawimawh khawp mai a ang aw lei te khuan awm in hman tlumah tuna kawng hi an lai tlat leh hlawm lo sang chi thawmhnih hmeih tha ah lungleih kal nan ka hmang tawng lai kawng hi. Tiang em em hi na ni lo na sawi tawh a, kawng hlui deuh kha kan la kawng hlui kan la zawh char char zawk. Kawng tlang in an tih ang, kawng tlang in. khaw dung ve deuh tho a ni ngawm ve a ka va ti a view hi va han nuam ding lawk ang a view pui zia hi aww. hei rawng hnung ruah sur loh lai hi kal vat zawk chang Aizawl zasawk sarih pali lei te khuar chu ti khan a zo kha ni tur ah hian ho a hel a zo lo rap rap kan la kal dawn chauh a ni e.

te en chawhpawlh hi a la awm e ka tum ram thleng turin te en chawhpawlh hi aw a ka tih tawk ve ang chawt ang aw hnah thial an lut ta penial veng helama tang kal a hmasa ber hi penial veng lo anih hi. tuna kawng tha ina khan ala pal tlang chiah lo nen mai thei lampang hi maw thlang lampang ah khawn a phei dawn nia ang diak vel tak a ni kan tlan chak lo em mai pawh a a chhuk zawngin ka tlan ang tih ka hlau tuna ka tlan a kawng tak hi maw. englo chungah hian black top chungah hian aw chirh hi a khat chho deuh char char a umm. a nal khawp mai umm aah khawchhung kan lut fel ta tichuan umm ka kalna tur hi Nghahthial bazaar venglai a nia umm ngaihava tha tawh tak em. thil dang khan min ti buai nasa lutuk a vawiin chu ti mai teh ang kan kawng nuam lutuk lo te hmanhmawh har hle mai tukin kha ka chhuah hun kha ka chiang ta lo tunah darkhat leh linga dar hnih bawr velah lut chho tur a ingai ila ka thang rei phian. A hnai kawng chu tha se emaw ruah a sur lo se zawk a nih chu tun ai rei lo daih hi kan kalin ka ring a mahse beisei leh rin aiin kan kal rei ta riau mai hei. Chuan Mari veng i lo thleng ta a, an lut che a. Peniel, Chuan Mari, a dawt hi eng veng nge tawk a hre chawng lo. Tun kar chu, He he u nan hun kan hmang a ni ringawt mai. ball thu mah zan hnih ka rek a zan hnih aw zan hnih nih chu thawh leh ni a ka phei a vawiin hi ni lai e ni nga ni nia ekhei ni kum general conference lai ngaih awm vung vung hle mai helai han lun thin zia te kha maw Tyre te sen a sex a nih lo thleng ta chan mah rei tho la nih hi Nai kawng chu ka bel tawltuk Ni kum khan kan tei vak nasa bawk a Ni kum General Conference khan Hnah thian hmun hi ka kal tawh a November thla a Tunah hei kum ala tling lo deuh e eng maw tih ting an thleng phei ve leh nawlh a, eng maw ti zawng tak chuan a lung len thlak phian mai, conference a zawh chiah khan ka cham bang a, ni hnih vel aw thaw tan an haw hlawm a kei ni lai ni ah ka haw a, conference lai nawm tehlul nen. Monday ni han reh han reh zia chu rapthlak tak ani rapthlak tak umm hmai phei te in nuam khawps mai umm khat leh li riat kan thleng chu ni deuh der mai a. iana lai hi mi o an in peng kha ka va chiang ta lo em mai o ni hi kan tling ta kan tling ta khai khai khai a rap thlak zia hi a rap thlak zia hi kalkawng khai khai khai pui tak ani pui tak hula suh

Aw kal teh a ti lawk rawh se eng ah ha ka diak teh mai ni aw.

E va ti ka ve a i van ti ka ve he khai khai khai va thlamuan thlak tak em